Tek onak kombeddi wa i pade ka ma kombeddi LC3 ma kunu tye o ka ma lyet tutwal pingo? Pi cene ma kitye ka wacci, program me Youth Livelihood kipoko cene aye ma romo million apar me konyo dano ma gitye i ticgi mapat pat. Kombeddi giwacci ni LC3 olego cene alip miya acel pat. ni me konyo me pwoc me en dino stamp i bot jo ma nongo gitye gamo cene alip miya acel enone kombeddi lokke executive members gudoro doto ni ka ber LC three lok me cam cana alip miya acel i kom cene me youth livelihood ni kwanyi pe ngo so kombeddi Milton Odongo tye ka wacci ni myero ki mak LC three o pi lok me cam cana.
Ineno gin marac ba Emma? Jo ma camo cene matino kimoro wang i komgi, jo ma camo milion ki milion, ngat a lok i komgi pe. Kombeddi nying LC3 tye ka balle pi ciling alip miya acel, ento amito wacci ni tye jo mucamo cene PDM i pa dee, milion miya acel ki wiye. ma pe kikato wa i lok mo keken i komgi. Ci pat. Lacen ca, laco aloko wan-ni kwedi kany awacci ni, kit lok ka Youth Livelihood Fund nongo ling, pien dano weng omoro wanggi i kongo? I PDM. Lok ka Emyoga okato, lacen ca wamwonyo ni Emyoga pe tye ka nyako nyige, pien dano wigi owille i kom ngo? Emyoga. Dong ka ineno loops, bur mogo ocako dong, ma ineno lutela mukene gidok cen ka ngiyo kor tic. Gingiyo ento ticgi. Ento bene amito wacci ni, cene ka kiwaco ngat mo ni ocamo cam cana, kimako nyo kimiti kimake pi ciling alip miya acel, ki niang kita ciling alip miya acel oa kwede, ocamo acama ma pe ocamo mere acama ni acam mere eni akina ni, ki bene nongo mapat ki alip miya acel, ngo ma tye ka timme beyond the hundred Mapat, thousand? amito ka apenyi kong, iwaco pwony maber ni wigi magi jo ma gitye ka camo cene madongo Pe gitye ka makogi jo ma gitye ka camo cam matino. Ento amito penyi kong ni cam cana jo wegi jo ma gitye ka camo cene madongo eni pe itamo ni gucako ki cam matino? Ka kingukogi ma pud gitye ka camo ne matino eno ni waromo olo gengo cam madongo ni ko? Lukwor ma gitye ka kwalo cene i pagament ni pe iromo waco ni pud gucako kwalo cene lawo nyo tin. Ngat a cito camo cam cana nongo dong ongiyo con bene nongo dong tye ka timone. Ento pli ma megwa aye tye ni Lanyut maber cako ni, Jo ma kwana matino, an lacayawu acingo ma timme Emma. An, kani atye ka tic i opic pa gamente mo keken ma nongo akato ma amoko cik, awacce wa lacen ca, awaco ni, Jo ma camo cam cana, myero kiwek guwiny aremme. Ka in ikwalo ciling alip miya acel, wan ocito ocato ngo miyo me milion abic? Wek diki in inge ni ka itimo tic me anywa, inge ni lite wa bedo tye. Pyem buc ki nino eni i Uganda-ni buc pe konyowa. An kadi ka itweya komedi, Gitemo waco watweyo nyilo pien muloko gin oko man. Ento kor acel-li bene yelo myero kice cung ita. Ento ka wan nongo omoko tamma ni kor gire romo cung ita dugo ento ka atye ka dugo gang ma kabedona pe ngom ma kicato, there's no way out. Amiyi maber, awacci doggola bi mukwalo bati oumo ki wi ot adyange ni, ngomme ki dyango eno ni weng, ki sizing jami-ni eno ni kicat dyango, kicat wa ngom mo. Wek onwang remme, dyangnge pe, ngomme bene pe, itiyo marac ki jami pa lwak. Ka wacako weko camcane obedo lit i kom jo ma tye ka timone, ma po watye ka weko jo mukwalo matino ki jo mukwalo madongo waterogi weng i aduku acel, dano bilworo lok ki kwalo ocele. Ento, ka gamente tye ka terre mene ni, A, in ikwalo lim miya acel, dano weng moro wangi i komi. Ento jo mukwalo milion adi moni kiwekogi-o, kun cakke ki matitino cito kwede malo, onyo bene cakke malo Emma, Amito bene wacci syndicate moni tye. Tye jo moni ma inongo ni an atin ladit tic. An awacci Emma, in i signing, an I will, I will, I will discuss it. An acito aloko i level ma mego i management. Ka lok Ento dong nongo ba- backfiring, ka loko backfiring, yene an dong kun, won. kunnu an i acwalo gini boti, an alingo dong akute omot. Pien in bene nongo ilworo wacce ni an atye iye, In dong icito ilimo peko. Keni do. In dong keni. Kena do.
In dong icito iye keni. Kun nongo an aye aboli i cup enoni. Dok ka cene dong otuc, kipoko apoka. Kun ka cene otuci, kipoko apoka. Bab dwonge bene dok odong dong tung bota. In bene dok bene gin inongo ma? Gin inongo bene pe. Syndicate enoni bene tye ka timme i lok kom cam cana. Oweko ka imwonyo iye ngato mondo ocam ciling alip miya acel, ke icako penye keni ni, Nga ma omiri cen-ni? Cen oa ki kwe? Obino ki ni ngo ma otimme i kine kenyo? Oweko oo wa i lok mi amak. An a kit a waco kede ni ba part dano weng ma nying gi tye winyo i lok kom can cana myero gu cul one way or another i neno pe wa waci ni ngat ocamo cen ma tidi ki tim ire kica pien jo ocamo cen ma dongo ni pe gi tye nongo punishment dano weng onong punishment. En a weko wacci ne waci oweko obed lit. Pien lu cam ne ma dongo be gu cako ki camo ma tino. En a tye waci wa wek kora cam cana obed lit. Kan mwedi i winyi ni otimo gin okwalo gin kuman pa gamente ocamo gin pa lwak